Clwb Pêl-droed Caernarfon. Uh, cyfle i chi ddod i nabod rhai o'r gwirfoddolwyr, y staff, pobl tu ôl i'r llenni, chwaraewyr, cefnogwyr a llawer, llawer mwy. Popeth sy'n digwydd ym myd y Canaries byddwn ni'n trafod fan hyn ar Cofi Cast. Fi, Andy Enchilada, sy'n ma ac mae un o swyddogion cyfryngau cymdeithasol y clwb yma. Begw, ti'n iawn? Ynddo, diolch.
Go, go, go, gobeithio da chi'n iawn. Da iawn, diolch yn fawr. Mae'n gret cael bod yma, rhywbeth ni wedi bod yn cynllunio wneud, a mae'r clwb wedi bod yn cynllunio wneud rhywbeth fel hyn ers hir, felly mae'n wych cael bod yn rhan o Cofi Cas fan hyn. Ac uh, mae'n gwestai arbennig ni heddiw wedi bod yn cefnogi Cynarfon ers tua 1983 ac yn ei bumed blwyddyn o fod yn gydeirydd erbyn hyn. Felly mae wedi gweld y cyfan, uh, byddwn ni'n dweud, wedi gweld y da a'r drwg o Glwb Pildroed Cynarfon. Croeso mawr i'r Cadeirydd, Mister Paul Evans. Shwmae Paul, ti'n iawn? Yndw, champion, diolch yn fawr am y croeso de, ac am y gwahoddiad i, i um, siarad am y clwb yna. Mae'n iawn, ac penod rif un, felly mae hwn yn un special, un arbennig, cofi cast. Felly, just mynd ôl at y dechrau fyna, ti wedi dechrau cefnogi Cynarfon ti am 1983, na ddim gofyn faint oed oedd y tîm 1983, ond uh, siwt le oedd yr ofal amser yna, a'i cymharu heddiw? Ia, ti- ti'n gwybod be, m- ma'... i- i fi fel cefnogwr ma'r ofal union un peth oedd o jyst, ne- ond dwi'n meddwl bod hynna mwy i wneud efo'r teimlad dwi'n gael pan dwi'n mynd i'r cae yym wrth feddwl ac wrth edrych ar hen luniau yym ma' 'na dipyn o newid 'di bod yym oedd y main stand yym Dwi'n siŵr na ryw corrugated iron o hwnna a coed a ballu. Pan o'n i'n mynd yna, dwi'n cofio'r hen dressing rooms bach ofnadwy, yy dyn nhw'm yn fowr, wel dydy na we ddim yn fowr rŵan, ond oedden nhw yn ofnadwy o fach. Yym ia, a wedyn oedd y stand tu ôl y gôl ochr hendra, yym, sefyll oeddwn i'n meddwl. Do'n i'm sut i na, jyst sefyll. A wedyn yym ia, a'r hen betha barriers 'na i i i i yy pwyso yn erbyn. Yym so dwi'n cofio hynna yym a dipyn bach ar ôl hynna yym oedd yr FA Cup run 'na a gathon ni yym ar ôl y gem Stockport, y rownd gyntaf, mae dipyn bach o dwbl yna, a fel oedd yn lot o caeau yn yr wythdegau, ac athon ni um, fel, um, well, fath i fi ddweud caej ddim, i'r um, ail gem yn erbyn York, so oedd y away supporters yn mynd i caej coch, rhyw coch oedd o, dwi'n siŵr. Um, yeah, so, so dyna mae'n sy'n bell da ni wedi dod, i ddim gwir. Um, Ie, a efo gêm yr FA Cup 'na, be dwi yn cofio ydi yym un o'r petha am y cae 'lly, oedden nhw 'di gorfod roid yym scaffold i gael y... Oedd o'm gantri television 'na wrth gwrs, a oedden nhw 'di gorfod roid scaffold yna, ac yym ia, dwi 'di gweld llun ohono fo, a 'swn i'm 'di mynd i fyny iddo fo de.
Ie, ma- mae e'n rhyfedd faint ma- mor bell mae pethau wedi dod, achos does dim byd fel 'na nawr o ran yy caets i'r cefnogwyr i ffwrdd, a bod y lot o O'r uh, barbecue ar full works nawr ydyn nhw? Na, um, a hefyd, um, wrth feddwl am, doedd yr stand troli gol ochr y clwb, do hwnna yna chwaith um, i'r gemau, uh, i pan mis i yna i ddechrau yn, yn 83. A dyn ar ôl yn FA Cup yna, nath nhw bildio hwnna. so, ia, yeah, o gen ti just y men stand, y stand hen drend, um, a dyna ni, really. Um, yn anffodus, mae toilets union yn un peth o adeg yna, ond uh, fel arall, ti'n bod, i bob cefnogol, mae'n siŵr pan ti'n mynd i'r ofal, jyst y ffaith na'r ofal ydi o. Um, dyna dwi'n gweld y cae, de. Ti'n bod, dwi'n mynd cymryd cael y sylw ar surroundings, jyst y cae o'n i'n gweld. Ond mae'r teimlad union un peth yn ynghalon ni pan dwi'n cerdded i fewn iddiw, a oedd o yn 83, ti'n bod, um, os nad mwy. Ond ia, mae, mae o'n Mae'n cae sbesial am ystodion sbesial i fi ac yn y gwydraeth iddi.
Wel Paul, da chi yn gadeirydd ŵan ers pum mlynedd, os dwi'n iawn. Um, mm. Oeddech chi yn, yn gwir, gwirfoddoli efo unrhyw clwb cyn hynny lle? Na, dwi roed wedi gwirfoddoli efo uh, unrhyw clwb fel roed arall. Mae'n yn arfon dwi cymygu, a Lerpwl wrth gwrs da. Uh, ond fi sy'n gwirfoddoli, a nes i ymuno â Bwrdd Gaernarfon yn 2010. Yn 2009 jyst i'r clwb yym mynd i'r wal yym nath Afon Jones gymryd droso fel cadeirydd ar y pryd a o'dd 'na dwi'n meddwl wyth o yy aelodau'r bwrdd a wedyn nes i yym joinio mis wedyn ar ôl i nhw dech- sefydlu'r bwrdd. So dwi'n meddwl fi 'di'r unig un sy ar y bwrdd ŵan oedd oedd adag yna. So job gynta fi yym oedd yy rhedeg y siop, yym o'n i'n rhedeg y siop a yym oedd 'na container wrth ymyl y hen yy yym lle ma'r yym y new build rŵan oedd y container yn fan'na, a 'dyn oedd o'n damp i gyd oedd yn gwll a ballu a 'dyn fan'na o'n i yym am tua tair blynadd, a wedyn ar ôl tair blynadd wnes i yym mynd o at ochr y media, 'dyn o'n i swyddog y wasg o'n i wedyn a dwi dal yn wneud y y swydd yna. So ie, dwi wedi bod yna, dwi wedi bod ar y bwrdd ers pymthag mlynedd erbyn hyn. Ydw e'n wahanol i fod yn gadeirydd sy'n gefnogwr mor brwd, chi'n gwybod, pan i chi yna fel cefnogwr ar y teras yn hmm. gweiddi trwy'r uh, trwy pawb fel mae lot o bobl yn neud. Ti'n ffindio fe'n anodd i wneud hwnna, wrth gwrs, fel cadeirydd ar rhyw rôl bach gwahanol? Um, mae o, de, ond beth dwi wedi dysgu um, dros y blynyddoedd ydy, um, Dwi'm yn gweiddi, ond dwi dwi dal yn cael meddwl meddwl union yr un un petha yn 'y mhen, a teimlo union yr un peth yn 'y mol, pan pan 'dan ni jyst â sgorian ne' jyst â gadan gol i fewn. Ond mae yn wahanol achos yn amlwg dwi'm am gallu gweiddi fel o'n i, a ma' un o'r petha 'dan ni 'di neud fel bwrdd ydi trio codi safona ar hyd y clwb a'r safona sy 'dan ni yn ymddwyn fel bwrdd, aeloda' bwrdd, a dwi'n gofi- 'swn i'n deud bo' ni yn neu' hynna. A felly yym ia. Mae eisiau fod yn barchus trwy'r adeg a mae hynna rhywbeth yym dwi'n teimlo'n gry' a ma'r bwrdd yn teimlo'n gry' am. So yndi mae 'di mynd bach yn wahanol ond dydi ed- excuse chi, edrach ar y gem a teimladau yn ystod y gem, 'di hynna ddim, 'di hynna ddim 'di newid o gwbwl achos dwi dal yn gefnogwr.
Ie, yeah, allai, allai gredu. A mae ma pobl tu allan nawr felly sydd ddim yn rhan o unrhyw clwb pel droed, alla i feddwl pan maen nhw'n clywed y gair neu'r teitl 'Cadeirydd Clwb Pêl-droed Caernarfon', maen nhw, maen nhw'n meddwl am y suits, executive lounge, champagne gyda'r mhm. sponsors cyn y gêm, fel y mae ar yr ofal uh, pob yn ail wythnos bol. Na, dim cweith fel ei bod yn onest. Um, dwi, dwi mwy hands-on na hynna, wrth gwrs. Um, a fel am ei fod, yn, yn, yn, yn, yn y meddwl i, um, dwi fod yn helpu'r bwrdd, y gweddill y bwrdd yn neud petha. Yym ma' gynnon ni commercial manager sy am siarad efo'r noddwyr ac yn y blaen. Felly ma' hynna. A hefyd fel media officer fydda i'n tynnu llunia' a ballu hefyd yn ystod y gem. So yym na dwi ddim a fydda i byth un am fod yn yr executive box fi'n gwbod iawn. Well gen i fod hands on ac yn helpu powb arall. a hefyd ma' raid fi ddeud dwi yn licio ga'l gair efo'r yy rheolwr cyn y gem jyst i busnesu dipyn bach i weld su' ma' petha'n mynd. A ma' hwnna un o'r petha dwi'n mwynhau mwya i ddeud y gwir.
Be fysa chi'n deud Paul ydi'r yr sialens mwya wrth wrth fod yn gadeirydd a ac yn cefnogwr yr un pryd? Da fi oedd fy hun yn ystod gêm dwi'n meddwl. Ond a fi peidio gwyddi rhywbeth dwi'm yn fod i. Yym. Ia, dwi'n meddwl hynna ydy'r sialens mwya' i fod yn onest yym achos d- ti'bod cefnogwr ydw i dal i yy dal i fod felly ia hw- hwnna ydy'r sialens mwya' gen i. M- m- Dwi'n gweld hynna'n heriol weithiau yym peidio rhoi siawns bach i'r hogia. Dwi dal yn wneud ond ella ddim mor colourful os o'n i'n wneud ers talwm.
Ac yn Ti'n fel gallu rhoi cwch, syn... O, go, go on Begw, mae'n iawn. a ac fel clwb, dan ni yn trio hy- hyrwyddo yr yr yym yr yym brawddeg un clwb yym bob cyfle dan ni yn g- yn gallu 'lly. Ond yym sut ydach chi'n meddwl yym ydi o'n anodd tr- trio denu gwirfoddolwyr newydd i'r clwb?
Yndi, dros y blynyddoedd yym ma' 'di bod yn reit anodd cael yy gwirfoddolwyr. Be' 'dan ni'n ffeindio ydi yym ma' gynnon ni bwrdd cry', ma' gynnon ni deuddag, wel tair ar ddeg ar y bwrdd. 'Dan ni'n gweld bo' ni'n tueddu i neud lot o betha 'yn hunan yym ond Mae gennym ni, 'swn i'n deud, yym gennym ni ryw hanner dwsin o gwirfoddolwyr sydd yn helpu trwy'r flwyddyn, yym Jamie ac Alison a ballu yym sy- sy'n gwneud pethau fel hyn, Jim Edwards, ti'n gwybod. Yym so mae gennym ni pobl sydd yn helpu, ond lle dan ni'n cael yy lle dan ni'n cael trafferth o gael yym pobl i i i ddod i helpu ydy os dan ni'n gofyn am stiwardiaid. Yym achos dan ni'n mynd i clybiau eraill, a mae'r rhan fwyaf o clybiau eraill efo stiwardiaid. Yym erbyn dan ni'n cyrraedd y cae, mae yna stiwards yn bob man. Ond dan ni'n cael traff- dan ni bob tro wedi cael, dwi'm yn gwybod pam, ond yy dan ni bob tro wedi cael trafferth o gael yy stiwardiaid i i i'r cae. Yym gaethon ni digon o stiwardiaid i yy yn ystod cyfnod Covid de. Yym yeah. o, o pawb eisiau fod yn stiward adeg yna. Yym ond yym ia. Dwi'n gwybod, ti'n gwybod, da ni'n gofyn am stiwardiaid, ond ar ddiwedd y dydd mae cefnogwyr ni jyst eisiau mynd i watsio gêm, does? Dwi'm yn gwybod pa un nhw. Um, fel ar y swn i, swn i yma fod y stiward. Um, ond, ti'n dyna'r unig challenge da ni wedi cael, really. Mae, ti'n yn ystod rha, os da ni'n gofyn am bobl i ddod i helpu i beintio'r ofal, does e ddim problem, maen nhw'n dod yna. Um, os gyda ni cyfarfodydd efo'r cefnogwyr, ond troi fyny um, cyfarfodydd efo The Deep ar ochr y brand ni, maen nhw'n troi fyny. So sgin i, dach chi'n gwybod, dwi'm yn cwyno am hynna o gwbl, jyst bod ni, fysa ni licio gael um, stiwardiaid, um, lle rhyw hanner dwsin. Ond ar wahân i hynna, um, fydda'n dweud diolch, digon o ddiolch i'r cefnogwyr dros y blynyddoedd am help a maent maen nhw wedi helpu rhwng y cae, felly does oes ar ofal ddim yn edrych y mae o heb yr help yna da ni wedi cael. Da.
Os oes rhywun yn gwrando nawr neu'n gwylio, maen nhw'n gwybod bod ni'n desperate am uh, stewarded, felly maen nhw'n gallu dod knock ar y drws yn gwybod. Yn union. Ti'n gallu rhoi syniad i ni o ddiwrnod fel cadeirydd Clwb Pel Droi? Dwi'n heb law am troi fan i'r gêm a cael gair gyda'r reolwr a agor y giat felly, sa'n gwybod, ond beth am, pa fath o bethau sy'n codi i gadeirydd clwb fel Cynarfon o ddydd i ddydd? Dwi'n...
o, o ddydd i ddydd, ocê. Yy, ma' raid fi watsio yma, achos, achos dwi'n gweithio llawn amser hefyd. So, ma'... Ie, yeah, na, ond be dwi'n di- be dwi'n tueddu i wneud i dy gwir ydy, yym, fydd e ddim yn gweithio yn ystod oriau um, gwaith a- ar y clwb, os na bod yna emergency. Bydd e mond yn ateb i'r i'r rheolwr i dy gwir, ac ella, ella ddysgrifennu'r Geraint, fel arall. Yym neu fel arall, fedra i'm wneud yn waith dyddiol 'lly de, dydd i ddydd. So yym petha dwi'n gael ydy, yym y teip o beth 'swn i'n gael ydy ella cwestiwn am yym expenses i fynd i yy expenses y chwaraewyr neu yym lle 'dan ni'n bwcio hotel a ballu. Dim fi fydd yn wneud y bwcing 'na ond ydy hi'n iawn i mi bwcio fama fama yy yy teip yna o beth achos ar diwedd y dydd fi sy yn gyfrifol am yr arian o ran um, beth da ni'n gwario ar. So, um, dyna di'r teip o beth, dwi, uh, teip o ffôn call, uh, galwad ar ffôn, dwi'n gael. Um, y nos, um, gyda unrhyw un ffonio. A weithiau fydd e'n cael cefnogwyr yn ffonio yn gofyn, o, oh, da ni sinio hwn, neu da ni sinio gall, efo chi. A dwi bod tro'n um, gwerthorogi galodau uh, ffôn yna hefyd, achos Mae'n neis fel cefnogwr siarad efo pobl eraill sy efo diddordeb yn y clwb. So, day to day, un peth hefyd, mae gynnon ni general manager ŵan, Simon Davies, sy'n, dwi'n nabod Simon ers oeddan ni yn ysgol, felly dwi'n nabod o ers o'n i'n tua pedwar ar ddeg. so mae hynna dros deugain mlynedd yn ôl, yn braf. Yym, a wedyn mae o yn cymryd Mewn ffordd, mae gennym lot o gyfrifoldeb yn ystod dydd, os oes rhywun yn troi fyny i'r ofal, os os gennym ni rhywun yn dod draw efo rhywbeth i'r ofal yn ystod dydd. Dan ni ŵan ddim yn gorfod rhedeg yna amser cinio a ballu, mae Simon yna i watsiad ar ôl pethau fel yna, yym a neud lot o gwaith papur a ballu i ni. So mae hynna wedi tynnu pwysau wrthyn ni. Yym a felly rili, dyna cwbl am cwestiynau am arian a ballu dwi'n gael mwya. Yym ond wrth gwrs mis yma, Bydd yn siarad lot efo y y rheolwr am transfers, yym pwy mae o ar ôl, pwy 'di o ddim ar ôl, yym hyn y llall, ac yy faint 'dan ni'n talu... Exclusive i ni fan hyn Paul, some exclusive i ni nawr os e? Yym ma'n dibynnu pa bryd ma' hwn yn mynd allan ond yy ma'n siŵr fydd allan heno ma' ma' ma' mae yy fydd y newyddion allan heno ma'n siŵr ma' Jake Canavan o TNS yn senior i ni yym ar lon So mae gennym ni tri chwaraewr o TNS a yym Ben o Abertawe. So mae hyn wedi bod yn pedwar training da i ni. Mae Shaq wrth gwrs wedi mynd i TNS ond yym ia tip yna beth ac eto fel fel cefnogwr mae'n ffantastig i fi pan mae dwi'n gweld un o Fish ar y ffôn yym adeg yma o'r flwyddyn a gwybod bod eisiau siarad am transfers. So mae hynna'n grêt i fi a dwi wrth fy modd. So ia yym mae'n lot o waith a lot o gyfrifoldeb, mwy o'r pres ond yym Dwi'n mwynhau o, mae'n ffantastig. Mae'n fraint dydy fod yn gadeirydd clwb fatha Gaernarfon dydy? Tibod, clwb dwi 'di... dwi'n caru a 'di cefnogi ers cymaint o flynyddoedd. Be fysa chi yn yn deud Paul ydi'r peth gorau am am fod yn gadeirydd?
Y peth gorau am fod yn gadeirydd ydi pan da ni yn cau ar nos Wener ydan ni a dwi'n gweld mil o bobl, mil o cofis a pobl yr ardal yn cefnogi'r hogia ac yn canu Twel i Gol a ma' nhw'n sgorio a ma' nhw'n mynd at y supporters ac ar ôl y gêm 'dan ni 'di curo gêm a ma' nhw ma'r ma'r coreani'n aros yna ac yn clapio'r hogia a ma'r hogia mynd mynd atyn nhw a ma' hynna'n meddwl y byd i fi achos dwi'n cofio mynd i watsio yy watsio y tîm blynyddoedd yn ôl cyn fynd ar y fwrdd ac ella oeddwn i'n cael cant o hanner yn cau a'r ca- a'r tri am llawn o pobl o Lloegr, dim hogiau lleol chwarae i ni. Yym a wedyn ma' hynna mor bwysig bo' ni yn hefo hogiau lleol, hogiau Cymraeg, ella 'dyn nhw'm yn peth da i ddeud ond dyna d- dyna 'dan ni 'di trio neud yym ers 2010 a 'dan ni'n teimlo bo' hynna'n magu teimlad o o community 'lly 'de? Yym a wedyn ydw i'n ofnadwy o falch o gweld pawb yn y cae a'r a'r nosweini ar enedig o dan y fflydau so dyna di'r peth gorau amdano fe i gyd ydi bod pan dwi'n gweld gymaint o cefnogwyr tu ôl ac yn pwsio'r tîm ymlaen de.
Mae hwnna'n rhywbeth unigryw i... Mae'n biti bod yn unigryw, ond mae cael cymaint o gefnogwyr yn rhywbeth unigryw i rai o glybiau Cymraeg yn dweud yn yr Uwch Gyngor Cymru, achos i, i ni mewn sefyllfa ffodus lle mae cefnogaeth mawr um, gyda Cynarfon. Ydy, mae rhaid bod hwnna'n gyfrifoldeb eitha mawr yn dweud, achos mae lot o glybiau, sa'n gwybod sut maen nhw'n chwarae o flaen neb, a mae rhaid bod nhw ddim yn teimlo cweith yr un peth. Mae rhaid bod yn special i, i chwaraewyr ac i'r staff i gyd. Pa, pa mae'n ar, fel ti'n dweud, dros fil yn troi fyny a pawb yn siantio ar y diwedd, mae'n mae, mae e fel mynd i weld gêm go iawn yn dweud. Dyna beth mae pawb eisiau. Dyna be' 'di o, ti'n mynd i rei, 'dan ni'n mynd i rei yym caea', wna i'm enwi neb, ond pawb gwybod pwy 'dyn nhw, yym ac ella cant a hanner o bobl yna, cant o bobl yna ella de, a ma' rhein yn timau sydd wedi bod yn uchal yn y gynghrair am flynyddoedd, ac fatha ma' nhw'n deud, well established de, ond 'dyn nhw methu glir ar gael y cefnogaeth de. 'Dan ni'n sôn am mwy na un glwb, so 'dan ni'n teimlo fel bwrdd, Yym, o'n i'n lwcus ofnadwy. A 'dyn dyna pam 'dan ni byth yn trio cymryd mantais o neb i fod yn onast, os fedri di'm gymryd o'n ganiataol bod y cefnogwyr yn cario mlaen dod. Yym, ma- a ma' raid chdi, t'mo', ma' raid chdi cadw'r yr y teimlad gymuned 'na. Yym, a dyna pam 'dan ni'n trio neud petha bach pan fedran ni i'r gymuned. A pan 'dan ni yn trio ga'l yr hogia gora' yym lleol i chwara' i ni, t'wbod? Yym, ond ia, Martina, ti 'di bod... dach chi 'di bod yna chi... y y ddau ohonoch chi ar nos Wener, a mae'r awyrgylch yn sbesial dydi, achos 'dan ni gyd yn yr un un, 'dan ni gyd yn Gymraeg, i gyd yn yr un un lle, ac i gyd yn yn pwshio'r hogia ymlaen, a mae o'n... yndi, dwi'n meddwl bod o'n sbesial, a mae un o'r rhesymau pam 'dan ni'n caru'r clwb gymaint yndi? Mae, mae yn special achos ti'n sylwi wedyn felly os mae gêm wedi bod ar y nos Wener, felly bydd ti'n siopa neu mynd am beint neu rhywbeth ar y dydd Sadwrn a mae pobl yn siarad am y gêm a dim jyst y pobl ti'n gwybod sy'n hoffi pildroed ond pobl yn y pubs i mm. gyd dwi wedi sylwi hwnna. Mae, mae yn talk of the town yn llythrenol sy'n ffantastig a dyna beth ti eisiau. Mae'n dangos pa mor bwysig yn i'r clwb i bobl, pobl Caernarfon yn dyw e? Na, na i byth anghofio os di, um, pan nes i ymuno'r bwrdd yn 2010, a wnaethon ni'n deud bod jyst y clwb mynd i wal cyn hynna. A na i byth anghofio um, gweld pobl yn dod i cael uh, arfon y, y cadeirydd yn deud, ti'n pobl yn dod i cael efo pres i am yn ymlaen i safio'r clwb de. A dwi wedi bod yn fy hun, pobl yn dod i gât, Emil O'Gwyn a pres hanner can punt, can punt at y clwb, mae hwn de, ddim eisiau'r clwb um, farw de. A nath hynna wneud dipyn o wahaniaeth i'r clwb ar y pryd, o lot o wahaniaeth i'r clwb ar y pryd. A dwi'n mwyn gwybod faint o clwb eraill yn Gymru fes yn gael hynna. Mm. Ella pobl dwi roed i gweld yn yr ofal. Um, ond isio neud rhywbeth i helpu'r clwb yn yn dallt neu'n yn yn sylwi faint o bwysig ydi'r clwb i'r gymuned ynde? A t'mod dwi'm yn mynd i pub- dwi'm yn yfad ers ga'l y trosgloniad blynyddodd yn ôl felly yym ond fyddai lle dwi'n ga'l hynna ydi tes- Tesco yn Gaernarfon neu Morrisons 'de? Yym a ma'n wraig yn casáu fi mynd e- mynd efo hi i siopio achos lle fysa ni, neu siop am hanner awr. Mae siop yna'n mynd yn awr a hanner, achos dwi'n stopio fo bwm, mae rhywun yn stopio i siarad efo fi am y ti yma, felly, a, a dwi wrth y modd siarad am, am y ti yma ar y clwb. So, um, ia, dwi, os dwi isio, fe drai gael excuse i beidio mynd i siopio fe. Ydy Mrs Evans yn fan? Ydy Mrs Evans yn fan o Brynfroed, um, neu, neu Mae, mae fwy o fan na mae'n deud. Wna i ddeud hynna, achos da ni watcha, oedden ni watcha games um, diweddar yma, wel, di Sadwn. Wrth gwrs, dwi'n mynd i gymryd hyn o bryd efo sylw chi. Ond um, mae'n mae nabod y, y chwaraewyr i gyd. Mae'n gwybod pwy dyn nhw gyd. Am, mae'n peth pan oedd Lerpol ar y teli. So, mae'n smalio bod ti ddim yn licio. Ond mae e. Mae e'n gwybod pwy di pwy. A beth gwrs ti di cyfarfod si do. A oedden ni yn, um, yn Belfast ac o'n i, o'n i wrth i bod. Oedd, oedd. Ac yym fel dach chi'n pwyso l- l- leisio Paul, ma' Clwb Dre, mae o yn gymuned, ma' pawb yn yn dod at ei gilydd, a a dwi ond yn clwb ers tua blwyddyn ŵan siŵr, a bob tro dwi'n mynd allan i dre, ma' pobl yn yn yn siarad efo fi amdan y... tîm 'lly. A dwi'n meddwl mae'r teimlad yna, mae o'n rywbeth mor special i'r clwb, a dwi'n meddwl dyna pam yym n- wnes i yym gael yr syniad o sefydlu podcast 'ma, achos gan bod ni efo gyma- gymaint o fans, wel dan ni'n gallu gwneud gymaint o bethau 'lly. Yym ac dros eich amser chi efo'r clwb, yym... be fysa chi'n dweud ydy y... ydy'r uchafbwynt lle dach chi wedi yym cysylltu efo yr cefnogwyr go- go- yym fatha gorau? Oedd o yr noson yna yn Belfast neu neu oedd o'n gêm fatha adra 'lly, ie? Wel yym dwi'm yn meddwl wneith hyn fod fatha' sypreis i chi ond y noson yna yn Belfast yym pan wnaethon ni gyrraedd efo'r efo'r efo'r bys. A be gwn i sti fethu'r bys do? Do, tad!
Oedd o fel do, dwi'n cofio nes di am abo fethu'r bys do. Ond do, dwi'n cofio hynny. Oedd chdi fod i'n lwcus o'n i. A pwy oedd y bai i chdi sy'n mabon?
Mabon, dim yn mynd e.
a wedyn, um, so nath ni gyrraedd ar y bys a hanner ffordd, um, hanner ffordd yna. Wel, na, do ddim hanner, hanner ffordd yna, rhyw bum munud i fewn i'r i'r siwrna, i'r cae, nath, uh, nath Fish dweud, lle mae Begw, meddwl o? Nath ni, o, dwi'n lle mae Mabon, nath ni'n gwybod siwr, dyn nath o ffonio chdi do? Do, do.
um, ond, ia, yeah, pan nath ni gyrraedd y cae, a ond y rhai o'r cefnogwyr wedi cyrraedd adeg yna erbyn oedden ni yna. pan nes i weld y cefnogwyr yn dod i fewn. A es i, ond achos oedd 'na dipyn o amser cyn y yy cyn y gem, ac es i am walk a oedd o'n oedd o mor special i fi gweld gymaint o, es i tu ôl i gôl i siarad efo yy efo'r cefnogwyr dwi'n s- sefyll efo yn cau weithiau a ballu, a jyst cefnogwyr dwi'n gweld a dwi'n nabod, ac oedd hynna mor special yym yn Belfast. Yym. a phedwar cant a hanner o o'r o cefnogwyr ni. Ac ar ôl y gêm wedyn, a wna i byth anghofio ar ôl y gêm, cerdded ar y cae, 'swn i'n licio rhedeg ond gymaint o'n i ddim yn gallu rhedeg. Ac um, ti'n bod, gweld pedwar cant a hanner o, o, o, o'r cofiau mi yn canu fo'i gilydd, ynde, hefo'r cefnogwyr, eh, sori, hefo'r chwaraewyr. A dwi'n meddwl dwi'm yn meddwl sa chdi'n gallu curo hynna. Yym m- m- 'dan ni byth bob tro dwi mewn gobaith mewn gobaith a 'dan ni'n trio 'dan ni yn amlwg 'dan ni am trio mynd yn ôl i Ewrop tymor yma tymor nesa on' byth bo- bob tymor dyna 'di'r modd bob tro. Ond su' fedri di guro teimlad yna? Yym a dwi'n cofio sefyll ar y cae efo John Watkins a Fish a powb a jyst yn y nagra 'de o'dd o'n meddwl gymaint i ni a gweld Pedwar cant, a dwi'n mond yn gweld rhai o'r pobl yma yn yr ofal. A, a gweldwn Belfast, de, oedd o'n surreal. A, wel, tha ni'n dweud ar ôl y gem, eisiau dweud o'n y peth cofis yn Ewrop na rhaglen e, um, eitha neb byth cymryd yn noson na wrthyn ni. Neb. byth. A mae hynna'n sbesial. Yym a ia, tan y diwrnod wna i fynd o fama, yym wna i gofio hwnna. Yym ia, oedd o'n ffantastig. Oedda chdi'n yna does Begw ar y cae efo fi, dwi'n cofio siarad efo chdi a och, byth cofiadwy. Oedd o wir yn, achos i i fod yn yn onest de, oedd y gêm mwya hir de dwi 'rioed 'di bod yna, o'n i jyst o'n i jyst yn methu coelio be oedd yn yn yn mynd ymlaen 'lly, ond pan wnaethon ni guro ar y penalties 'na, oedd o jyst fatha, dwi erioed wedi wedi profi'r ffasiwn fatha yr jy- jyst bob dim, oedd o jyst fatha, dwi'n meddwl be o- o- oedd yn braf am y gêm 'fyd oedd y fatha gêm Cymru, achos oedd gennych chi fatha fans oedd oedd ddim yn dod i gêm home ond ond ond jyst wedi dod i Belfast... Ia. Yym a dwi'n meddwl dyna beth sy mor bw- yym mor bw- bw- bwerus am clybau lleol, achos dach chi jyst yn yn yn tynnu pawb at ei gilydd yy yn y bôn dydach. Yym felly... Ond yy a... Ie. ...wna i ddeud secret arall yn fama i Andy achos mi roeddach chdi yna, ond oedd o'n bwysig ar ôl y gêm o'n i'n teimlo yym i cadw'r hogia efo'i gilydd, achos o'n i 'di clywed bod rhai o'r hogia yn mynd allan i Belfast am am am drinc. So be wnaethon ni oedd, o'n ni eisiau penderfynu, eisiau siarad yn y ddau o, o e, aelodau'r bwrdd, a wnaethon ni benderfynu, reit, mi o'n ni, wnawn ni gael, um, o'n ni rhoi pres troli bar i'r, i'r, er mwyn cadw'r chwaraewyr efo'i gilydd a'r staff, a y begw a mabon a aelodau'r bwrdd. A anyway, oedd o'n nina tan 4 o gloch bora. a o'n i'm o'n i'm yn gael mynd o'n at o'n i wedi talu'r bil, ac oedd y bil jyst yn 2,000 a hanner. So, dyna beth sydd y bil. Ond oedd y sain sy'n dda, achos um, ta, hanner awr, ta hanner awr i fewn iddi, um, ar ôl mynd yn ôl i'r hotel, um, nes i weld um, Griff John efo ta ugan o shots ar tre fel hyn a pasio nhw ymlaen i'r hogiau i gyd. Ond yy oedd hi un o'r pethau gorau dan ni wedi wneud yy fel bwrdd dwi'n meddwl oedd cytuno hynna achos wnaeth hynna gorffan y, y, y noson off yn, yn gret.
Do. Dwi'n meddwl a lot wedi...
Na, gwael, mae'n iawn.
Achos dwi'n cofio, siŵr, o'n i yna tan tua pedwar, a wedyn o'n i siarad ar BBC fatha Mm, Radio Cymru am tua A dwi'n cofio deffro efo ffasiwn Ciron Pen, dwi'n gwybod sut dwi am, am y siarad.
Ie, yeah, mae ma yna lot, lot o'r gefnogwyr wedi siarad am um, Belfast fel Wales Away, fel oedd Begw yn dweud, cymharu y ddau peth. A lot o, o gefnogwyr Cymru sy'n teithio tramor yn, yn mynd nôl i 2016 fel y trip gorau, jyst achos oedd ei rioed wedi digwydd o blaen fel la. A dwi yn meddwl bod trip Belfast yn un o'r reina, gobeithio bydd, bydd Cynarfon yn cael mynd, a felly bydd lot fwy o bobl yn mynd tro nesa. Ond oedd e'n special i fod yna, ti'n bod, fel yr un cyntaf. Mae hynna'n neis i glwad, ydy, ti'n bod, chos dwi, um, dwi wedi bod o Gymru waith i ffwr yn Belgium yn y 90s. Mae'n ffantastig mynd i ffwr o Gymru, ond um, os di pobl yn cymharu yy noson Belfast yy ni yn Belfast efo gemau Cymru, wel ma' hynna digon da i fi de. O oedd hi'n anhygoel, ch'mod cannoedd o bobl i gyd gyda'i gilydd, crysau melyn pob man, pawb yn canu a oedd e'n rhywbeth jyst hollol surreal i fod yn rhan ohono fe gyda clwb cymharol fach, ch'mod os ti'n cefnogi tîm Premier League yn Lloegr a ti'n dilyn nhw a ti'n mynd i weld nhw, ti'n gallu gwneud hwnna pob penwythnos, ffantastig, ond i, i yeah. bobl sy'n cefnogi clybiau fel Cynarfon, dwi e ddim yn digwydd yn aml iawn, felly mae'n anhygoel, chwarae teg. A, a dwi'n meddwl be amdano fo hefyd, oedd gennych chi jyst fatha ffasiwn bobl efo'i gilydd, oedd y judges yn danos cymuned go iawn, a dwi'n meddwl mae o sicr am roi um, hyder i'r clwb am, am byth, de, um, achos dwi'n meddwl, mae pobl wedi gweld Cofis yn mynd ymlaen a ballu. Yym ac yym Paul, sut dach chi'n meddwl ma' yym mynd i Ewrop a m- newid y clwb ar gyfer y y dyfodol? Yym
ia ma' ma' 'na cwestiwn yn fanna am yr arian ma'n siŵr hefyd does? Am yr arian 'dan ni 'di ce- ocê. So yym na iwsio termau Saesneg hefyd yn fama o- ocê os dach chi'm yn meindio. So yym Am cyrraedd yr ail qualifying round, oeddan ni'n cael €700,000. Yym, pan gafon ni'r arian gan UEFA ym mis Medi, oedd hwnna £591,000 oedd o. Wan, unig beth ydi, yym, nath y y dau drip i Ewrop a chwarae adra hefyd a talu cyflogau talu yym o raid ni chartro plen i i Poland hefyd which oeddan ni'm isio wneud ond oedd gen i ddim dewis er mwyn cadw'r ogau i gyd i'w gilydd o raid i ni gael plen union so wnaeth hynna i gyd costio £135,000 i ni so yna £135,000 o'r o'r 591 'na'n mynd yn yna so ia so be da ni di wneud ydi yym ma' raid fi ia So, be da ni 'di neud, da ni wedi buddsoddi buddsoddi dim bach o'r arian um, mewn, da ni wedi ail wneud y toilet, dynio. Um, gath ni... O'r diwedd? Hanner gant. Ia, o'r diwedd, ia. Ia, ers 1983. Ac um, da ni wedi um, gael fwy o seti i roid yn y main stand ŵan yn lle hynna sy 'di torri. So mae hynna 'di costio dipyn i fi. da ni 'di cael dau container, un i cadw stwff yn yr ofal a un yn Treborth i, i hwyluso pethau i Fish a um, a'r staff uh, uh, rheoli. Um, da ni hefyd wedi investio mewn fio live, dwi'n gwybod os da chi'n gwybod beth di hwnna. uh, fi o... Ti'n clywed amdano fe, ie, ie, ie. Hmm, ie, so fi o, oedden ni'n cael, um, oedden, o gyda ni fi o, um, oedden ni'n rhannu fo efo'r academi, a wedyn, o hwnna recordio'r gem ni, a gyda ni analyst sy'n neud, sy'n wedyn edrych ar y gem, neu, neu rai bethau a gyrru nhw i, i ffis. ac o ffis a, a, a sefyll, uh, cefn sefyll ta, mae con yn edrych ar y gemau fel la. Ond be wnaeth ffis gofyn i ni oedd, um, fysa ni'n gallu gael y fi o live yma. Be mae hwnna'n golygu ydy bod um, prynu fi o live, hwnna dipyn o bres, um, gael laptop efo fo hefyd ar wahân a teledu yn y dressing room. So'r bwriad ydy, Mae'r analyst yn gallu yym gweld y feed yn syth, yym gweld y gem yn syth, a neu neu be mae isio. Yym a wedyn yn lle bod o'n gor'o' edrych y petha adra ma' ma' petha'n instant a wedyn hanner amser neu ar ôl gem os 'di Fizz isio pigo petha allan ma'n gallu neud ar y sgrin yn y dressing room. So o' hwnna'n bwysig i ni achos be' o'n i'n teimlo oedd yym Un peth mae'n fis 'di dod i'r clwb yym a dwi dwi... ddim bod fi'n deud bod y y rheolwyr e- eraill ddim wedi, ond mae o wedi dod o proffesiynalis mawr i ni. Yym mae'n dod o lle gwahanol dwi'n meddwl yym i i i rei o'r rhei o'r rheolwyr e- eraill 'lly a isio'r petha y y y techniques newydd 'ma a ballu a'r yym y real-life a ma' hwnna'n bwysig iddo fo. A be o'n i'n teimlo oedd o- oedden nhw 'di ennill yr holl bres 'ma i ni. to wneud mor dda, wel, oedd o'n iawn i i ni gallu gwario ar pethau fel hyn i trio gwella'r tîm. so, yn y dyfodol, mae hwnna gynna ni. Dwi'm yn gwybod faint o tîm eraill sydd efo fo yn yn gynghrair ni, ond um, mae o'n neud ni mwy proffesiynol. So, da ni wedi gwario rhywfaint o'r arian, ond beth sy'n eisiau cofio, a mae o dipyn bach o balans, a a'r balans ydy, um, Mae'n siŵr o fod yn... Ie, dwi dwi am de! Ocê, so dydy o'm yn gyfrinach na Pat yym ma' Pat Frost ar y bwrdd, yym ma' Pat yn Cytman Lloegr fel 'da chi'n gwybod. So flwyddyn dwyth- yym tymor dwytha, sef y tymor nathon ni yy mynd i Ewrop, nathon ni cyrra'r play-off, nath Pat helpu ni yn ariannol o rhan codi budget yym y clwb. ac y bwriad oedd mynd amdani tymor dwytha i trio mynd i Ewrop. Dyna oedd y bwriad. so, nath o weithio wrth gwrs yno. So, oeddwn ni, so mae'r budget dal un peth tymor yma a oedd o tymor dwytha, ond wrth gwrs ni sy'n talu ni gyd tro yma a ddim di pa tîm yn talu dim. So mae yna dipyn o arian yn, yn mynd, mynd y fanna. So y balans yn y dyfodol wan, Fydd, fydd y balans rhwng gwario'r pethau 'da ni angen, ond hefyd 'da ni angen cadw'r budget yn competitif. Neu os 'da ni'n dod â'r budget 'na lawr, 'da ni am stryglo i gael tîm digon da i aros yn y gynghrair de. Os 'da ni 'di bod ar hyd y fei i fyny, tymor dwytha yym un o'r clybiau sy'n talu llia yym a 'dan ni'n bod yn lwcus i ga'l y safon o chwaraewyr 'dan ni wedi ga'l dros y blynyddoedd a 'di cadw ni yn y top six 'na ond ma' ma' cyfloga' powb yn dynnu uwch bob blwyddyn fela ma' pêl-droed dwi siŵr s- 'di hyn ddim yn gyfrifol i chdi yym a wedyn so ma'n balans rhwng trio neud trio dal i gael y tîm gorau fedra ni a gwella, mynd ymlaen. A trio fod yn fair hefyd i Fish achos mae o a'r tîm hyfforddi yn gweithio mor galed. Wel, da ni eisiau rhoi beth bynnag fedra ni i helpu fo gwella'r tîm yn does? Mae o wedi gwneud mor dda yn ei dymor gyntaf ac ail dymor dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn dda tymor yma. Yym dwi'n meddwl bod o'n deg mae o wedi haeddu hynna. i ni cadw'r un un budget. Yym ond dwi'n gwybod dio'm yn budget mowr hyd yn o'd ŵan ond mae o'n fowr i ni de. a wedyn so mae o mae yna lot o bobl dwi'n meddwl yn teimlo wel ocê be' 'dach chi'n neud efo'r pres 'ma? Dwi 'di ga'l negeseuon fy hun yn deud reit wel be' 'dach chi'n gwario'r pres 'ma ar ia? Ond dim mor hawdd â hynna nadi achos be' dwi ddim isio ydi gwario'r pres Dwi'n cofio, na i'm deud ffordd o, ond y play-off final, Cura Pen y Bont. Ond pob, fel da chi'n gwybod, y pob yn mynd i'r gem na. Uh, ddim pob, ddim cefnogwyr ni, ond y pob yn disgwyl i Pen y Bont chwalu ni. Oedd yr, o pob i ddeud, o gen Gynarfon yn chans, pob o'n ni. Athon ni na, nathon ni chwalu nhw do. Dwi'n cofio gweld nhw'n cyrraedd, ac oedden nhw'n, ddim llawn o hynna, ond oedden nhw'n hyderus ofnadwy.

ewro pam fatha rhoi... Ia sori ia ia ia a we- ia sori sôn am y ia sori am y pres ia so sôn am y pres o'n i de ia eniwe ar ôl y gêm nath curo ŵan a ges i beer garden a swn i dwi byth yn neud achos am bo' fi'm yn yfed a nesh i yna a nesh i siarad un neu ddau o'r hogia a dwi'n cofio un cefnogwr yn deutha i reit medda fo a o'dd o 'di ga'l un neu ddau chware teg iddo fo a o'dd o'n champion a o'n deud reit medda fo be' ti isio neud Lee medda fo ti angan gwario pres 'ma medda fo ar y tir medda fo a mae isio codi'r brysiau sy'n uchel a mynd amdani at y season nesa de. Ac oedd o'n... dyna oedd o, iawn, sy'n digon teg. Ond wedyn be dwi'n teimlo ydi os fysa ni yn chwythu'r budget, chwythu'r arian, lot o'r arian 'ma ar y budget tymor yma, os 'da ni ddim yn neud Ewrop, wel, 'da ni nôl wedyn yn yn lle oddan ni tua tair blynedd yn ôl. Dyna be' ma' clybiau eryll 'di neud ynde? Yym ma' 'na clybiau dros y blynyddoedd wedi mynd i Ewrop wedi gwario wedyn i trio fynd i Ewrop, a unwaith ma' nhw 'di... 'dyn nhw'm 'di cwalifeio, ma' nhw... ma' nhw'n mynd lawr y league 'de. So so mae o'n balans mawr i ni, 'dan ni isio cadw'r budgets yn peth. Yym hefyd, fel dach chi'n gwybod, ma'r FAW yn meddwl yy gweithio ar y cae flwyddyn nesa, so ma' hyn yn dod â ni ŵan i i rwbath arall ŵan dydi? So, mae'r FAW isio gweithio ar y cae tymor nesa'. Yym, y bwriad ydi, gobeithio, os neith nhw, yym, fydd y fydd y cae wedyn digon da i chwara' yym yr Under 19s European Championships. Chwara' gema' ar yr Oval, sy'n ffantastig. So, tymor nesa' fydd raid i nhw fynd i ffwr' i chwara' fydd? So, da ni sôn am hwnna... Pa fath o ddatblygiadau ydyn ni'n siarad am fan hyn ar ofal, Paul? Be ti'n gallu dweud ni am hwnna? Be, beth i ni'n gobeithio sy'n mynd i newid? Dwi'n dwi mynd, ddim bod fi'n trio um, peidio deutha chi, ond da ni ddim cant y chant yn siŵr eto. Um, yr unig peth da ni'n gwybod sy'n cael ei wneud yn iawn yn bendant ydy maen nhw'n lefelu'r cae.
Ein so, da, da ni'n gwybod wneud hwnna. Dyna, dyna maen nhw, ia. dyna, um, dwi'n meddwl bod hynna'n gyfrinach, maen nhw, mae ma hyn allan yna, mae pob yn gwybod mwy neu lai. Um, ond da ni dal yn disgwyl clywed gyn yr FAW. Da ni wedi clywed na dyna di'r bwriad, um, ond ia, da ni jyst dis- disgwyl mwy o ddatblygiad ar hynna i ddigwydd. gwir. Um, Be yeah, fysych so, chi'n licio na, gweld Be fysych chi'n licio gweld yn digwydd ar yr ofal to, mewn byd delfrydol, ond realistic? Be, be sy'r be er, sort of end, end well, goal i'r ofal? Mae'n gau special, yeah, ond mae'n eitha hen hefyd. Ie, yeah, gol. Y, y gol ydy, y nod ydy chwarae gem, gemau European ar y ar ôl ni de, Caernarfon de, ddim European Championships, Caernarfon de. Yeah, yeah. So, er mwyn ei hynna, mae rhaid i ni gael, dwi'n meddwl, mil a hanner o seti. I gyfan gwbl, mae rhaid i'r pitch oedd yn, yn lefel, so da ni'n gobeithio wneud hynna. so dyna di'r gol chi, um, ond mae eisiau hefyd, mae eisiau um, extendio'r away dressing rooms, so bod yr, y dressing room yna gymaint yr un cartra. Um, Mae mae un neu ddau o bethau eisiau cael ei wneud, ond gobeithio bod bod ni am gallu wneud yym bod ni am gallu wneud hynna, ond ia so fan'na dan ni efo'r cau, dan ni dal i ddisgwyl clywed gan yr FAW i ddeud y gwir yn iawn, ond maen nhw wedi deud ma' ma'r seins yn dda bod nhw'n dechrau gweithio arno fo. Wrth gwrs be' raid cofio ydy os dan nhw'n gweithio arno fo ddeudon ni bod nhw'n gweithio arno fo trwy tymor nesa, dan ni am gor'o' llogi cau arall trwy tymor. So na- dyna ni arian yn fan'na. Hefyd, mae o yn ga'l knock on knock on effect ar noddwyr ni. Achos ma' gennyn ni nodd- noddwyr stand, hen stand... Yes. ...noddwyr stand torri gôl. Wel, so, 'sa chi'n disgwl i'r noddwyr yna petha newid efo'r noddwyr yna. So mae o yn costio ni. i chwarae ffwrdd dydy. Mm. A Ydyn ni'n gwybod lle byddwn ni'n mynd eto, neu? Na, ddim yn iawn. Ddim yn iawn.
Na.
Mae'n ein ddau opsiynau, um, ond da ni, da ni wedi penderfynu peidio rhoi dan allan ar hyn o bryd, achos da ni eisiau gwybod yn union beth mae'r effaith dybl yn gwneud, a wedyn ni wedyn ni'n gwybod hynna, a yr dyddiadau ac yn y blaen. Ond um, os di bod dim yn iawn, dyna di'r bwriad bod y cael yn cael ei lefelu a wedyn Wedyn mae fyny ni wedyn i sortio allan rownd y cae dydi? Er mwyn i ni gael chwarae yn Ewrop. So pan mae pobl yn sôn am arian Ewrop, fel o'n i'n deud, mae'n 135,000 yn mynd i chwarae yn Ewrop. Mae tymor nesaf yn costio lot i ni, oherwydd fyddan ni'm yn chwarae adra. So, ond os da ni am... Alla i gredu.
Alla i gredu hwnna, twa, dwi fel cefnogwr o gwmpas y dre, mae pobl yn dod at y fi a dweud, o, oh, gwranda, mae'r bucks yma, ni wedi cael hwn a hwn a hwn, a mae ma rumours yn mynd rown fel ti'n gwybod, a mae'n siŵr bod e'n anodd i ti a'r bwrdd i tawelu rumours, a rai yn nhw yn hollol wyllt, ti'n bod, allan o control, bod, bod, bod, bell o'r o, o gwir hefyd. Ydy, dwi'n meddwl gwir ydy, fyd, dwi wedi ddim controlio rumours, um, achos dwi ddim ots Dydim ots i di gwir be da ni ddeud mewn un ffordd, mae pobl bob tro yn meddwl o ia ond dyn nhw'm yn deud bob dim de. Ond wir mae un o'r policies ni fel bwrdd ydi mi nawn ni ddeud, unwaith da ni'n gwybod yn union be sy'n mynd ymlaen mi nawn ni ddeud. Sgynnon ni'm byd i geiriad byth a da ni isio fod yn transparent efo'r gefnogwyr achos fel dwi'n deud o hyd heb y gefnogwyr sa ni'm yma fel clwb fel ydan ni ŵan. So nawn ni'm cadw'n byd wrth unrhyw gefnogwr, hynna'n saff.
Ti wedi sôn cwpl o weithiau, Paul, yn y sgwrs yma am dy iechyd, a felly i rywun sydd ddim yn gwybod, um, ti wedi bod ar dialysis ers sawl blwyddyn nawr?
Wel, ges i trosblynedd yn 2009, ges i aran gyn yn had, ond wedi bod ar dialysis am 3 mis oedd yn gyda. Felly nath yr aren para am un ar ddeg mlynedd a hanner. Felly dwi 'di bod ar y dialysis ŵan am tair blynedd a hanner, yn fis Iau. A wedyn wsos gynta ym mis Rhagfyr ges i galwad yym o Lerpwl yym a ges i trawsblaniad arall. Yym so dwi ddim ar dialysis ŵan. Yym a wedyn ma'r ma'r aren newydd yn setlo ar hyn o bryd. Yym dyna pam dwi'm yn gallu mynd i rhyfel ar hyn o bryd, jyst disgwyl i petha setlo lawr. Um, ond dwi'n bod yn lwcus... Ond mae'n enhygol sut mae rhywun yn ffind yr egni a'r amser, a mae hwnna'n rhywbeth cymleth i allu wneud swydd fel hyn ar ben swydd pob dydd gyda bod, cyflwr mewn sefyllfa fel yna.
Ti'n gwybod beth yw, um, ar wahan i'r cariad gen i i'r clwb, um, dwi'n gweithio, dwi gweithio llawn amser i adra, um, a ma' raid fi ddeud, ma' nhw wedi bod, ma', fel cyflogwyr, ma' nhw wedi bod yn, yn wych efo fi. M- Swn i wedi gallu gofyn am gwell. A o rhaid, m- ma' ma' fod yn cadeirydd Caernarfon wedi helpu gymaint yym yn meddyliol i fi 'sdi. Achos yym os fyswn i dwi'n nabod rhai pobl sydd ar dialysis a yym a ella 'dyn nhw'm yn gweithio ŵan oherwydd bod nhw ddim yn dda a ballu. A doedd hynna 'm yn opsiwn gen i i fod yn onast achos well gen i cadw fy hun yn brysur. A wedyn peth dwytha dwi isio ydi yym gweithio tan fynd a wedyn y nos ydyn yn hel meddylia am iechyd fi dwi dwi'm isio hynna t'wod peth dwytha dwi isio so o'n i'n teimlo yym so diwrnod fi pan o'n i ar dialysis o'n i ar dialysis tair gwaith yr wsos a dyn o'n i 'na erbyn saith yn bora yym a llwen dod adra erbyn tua hanner di hanner dydd dych chi'n gweithio un tan bump hanner di pump ella a wedyn gwaith Caernarfon a o'n i'n gweithio adra sy'n oedd yn helpu lot uh, so o'n i, eisiau pum munud bach o'n i'n cymryd pum munud bach um, a wedyn um, y nos wrth gwrs o'n i jyst ar y ffôn efo un y llall ti'n bod so mae ma hwnna di helpu lot a mae um, achos dwi'n eisiau help yn ddweud bod chi'n fod yn brysur um, a mae gen i a mae dwi di rai fi ddweud e dwi ti'n bod dwi'n bach o cheat bach hefyd os gael iwsio gair Saesneg o de achos Fi ydi'r cadeirydd, ia, a a dwi yn gyfrifol am lot o betha, ond ma' gin i bwrdd gwych, 'de, a d- dach chi'n nabod rhei o'nyn nhw, dwi'n siŵr. Rhei o'nyn nhw sy'm yn dod, yy, wel, ma' 'na u- un sy'm yn dod i cau, Mike Lisham, yym, ma' fo ar wal ffwrdd, a fo sy wastad ar ôl y cyfloga', neud y cyfloga'n barod i ni, neu saf bo' ni'n talu digon o tax ac yn y blaen. A, yym, ma' powb arall, dwi'n me'wl, yn dod i cau. Yym, a 'swn i... gin i'm digon o betha da i ddeu amdanyn nhw, achos heb y bwrdd yna 'swn i ddim 'di gallu fod yn cadeirydd, a fi'n sâl hefyd. Dwi 'di dibynnu lot, dwi 'di dibynnu lot ar yr is-gadeirydd, Darren. Mae o yy yn watsiad ar ôl y cae i ni mewn ffordd. So, ma' Darren yn grêt. Os rywun... os rywbeth yn mynd yn rong yn y cae, rywbeth yn mater ar y cae, ffonio Darren, ma'n galw i mi, wna i drwsio fo. Sandra, ma' ma' powb yym... So 'da ni 'di bod yn ofnadwy o lwcus. Barry, y Commercial Manager, mae'n grêt. Da- mae pawb sy ar y bwrdd 'di helpu ni gymaint a 'di helpu'r clwb. A dwi w- dwi wir yr ddim yn meddwl bod 'na bwrdd sy'n gweithio'n gletach na ni yym yn y gynghrair yma achos 'da ni 'di gorfod 'neud hyn i gyd heb heb llawer o bres i fyny tymor yma. a yym i wneud be dan ni wedi wneud ydy bod yn y top six na bob blwyddyn ar wahân i un tymor. Yym dwi'n meddwl bod o wedi bod yn wyrthiol ddeud y gwir a mae hynna i lawr i'r rheolwr a, a'r tîm rheoli a'r, a'r chwaraewr ond hefyd gwirfoddolwyr ni ac um, y, y bwrdd de. Cos maen nhw'n gweithio mor galed i'r clwb de, swn i gen i'n digon o bethau da i ddeud i'n gwir. Dwi, wel, dwi dwi'n meddwl, Paul, dach chi'n hollol am- amazing go iawn yn mynd trwy bob dim, a a dach chi jyst yn dangos yym be ma' rywun sy sydd sydd yn mynd mynd trwy hyn yn gallu fatha wneud 'lly. Yym, os fysa chi rŵan yn yn siarad efo rhywun arall sydd yn mynd trwy be be dach chi'n mynd trwy, ond ond hefyd yn gadeirydd clwb, be be fysa'r... yr yr yr cyngor y bysa chi yn yn rhoi iddyn nhw? Be, os fysa rhywun yn mynd trwy yr dialysis ac hefyd yn yn cadeirydd? Ie. Ie, dyna ti ddeud. Yy wel, be swn i'n ddeud ydi ga'l yym ga'l y bwrdd cryfa ma'n gallu neud, mae o neu hi gallu ga'l, achos dydi'r clwb mond mor gry â'r bwrdd ddeud y gwir, mewn un ffor, achos os gin ti bwrdd da, cry, sy'n bara- ac yn weithgar, sy'n barod i i i i i roi bob dim i'r i'r clwb. Wel ti hanner ffordd yna. Yym a dyna swn i'n neud ond i ddeud yn gwir i i gadw'n positif a a peidio gadal y dialysis yym ga'l chdi lawr de achos m- ma'n hawdd neud. D- ddim bo' fi isio siarad yn bersonol na byd ond ma' byw â dialysis yn mae o mor anodd de mae o fedri di'm neud dim byd yym Bore da chi, yn dim uchaf dy Gwener o'n i ar dialysis. So, os o'n i eisiau neud rhywbeth ar nos Sul, hyd da ni wan bod na sioe yn rwla ne, neu rwbath, wel o'n i'n gorfod watsiad achos os o'n i'm adra ta hanner nos, hyd da ni bo fi di mynd i Lerpwl i weld sioe, os o'n i'm adra ta hanner nos i un, o'n i'n gorfod deffro hanner di pump bore dy Llun i fynd i Allt Gwen erbyn saith ynde. Ynde, a wedyn yr un peth os o'n i eisiau mynd i rwla nos Lun, Do'n i methu deud y gwir achos o'n i dal 'di blino ar ôl y dialysis a felly so wyt mewn ffordd pan ti ar dialysis ti'n mae'n hawdd jyst byw i'r dialysis os dyna'n ei sens. Mm. Um, cwbl ti'n neud ydy jyst disgwyl mynd ar y dialysis da. Um, ond wedi dim gadael wedi dim gadael y dialysis yn rheoli dy fywyd di. A dyna pam Pan aethon ni, mae'n siŵr bod hyn yn rhywbeth i wneud efo fo, ddeud y gwir. Dyna pam, pan aethon ni i Belfast i'r gem, wnaeth hi gymryd tri diwrnod i ni, a 'swn i'm yn gael mynd tri diwrnod heb dialysis fel arfer. Ond mi ges i, gyn y doctor, achos oedd o'n gwybod, timod, yn gadeirydd y clwb, dwi eisiau mynd. Mi ges i, a wnaeth o gymaint o wahaniaeth i fi gael mynd tri diwrnod ac yn teimlo'n normal, e. Ti'n meddwl fatha unrhyw berson arall gorfod jyst mynd a a dwi'n meddwl ella fel arfer ar y trydydd diwrnod swn i 'di bod yn teimlo'n sâl ond do'n i ddim o'dd yr adrenaline dal i fynd ti'n meddwl yym ond ia dyn- dyna swn i'n ddeud ydi i rywun sy ar dialysis peidio gadal o guro chi yym ma' 'na pob tro ryw fath o gobaith a jyst ca- cadw'n brysur de a mynd amdani bob tro ia.
Na, mae'n anhygoel, chwarae teg. Dwi'n siŵr bod lot o bobl ddim yn sylweddoli. Doedden nhw ddim cyn y ddogfen a'r cofis yn, cofis yn Ewrop. Ac oedd hwnna'n rhywbeth arbennig cael gweld hwnna, nid yn unig ar y teledu, oedd hwnna'n special dros Nadolig, ond dwi wedi, dwi wedi gweld y, y gyfres yna pedwar gwaith. Dwi wedi watch nhw'n ôl, nôl ac yn ôl ac yn ôl. Mae'n ffantastig. Do, do, do. O, jyst yn anhygoel, achos mae, mae e wych i, i glwb fel Cynarfon cael dogfen, tibod, mae o'n documentary go iawn, ynddo fe, a mae'n dilyn pob, pob twll a chornel o'r clwb bron a bod, a cymaint o'r cefnogwyr, mae'n anhygoel. Dwi'n cofio nath, um, sy'n nath ddod o gwmpas, nath ges i gael y ffôn gen Nicky John. Ac os dwi'n gweld enw Nicky John ar y ffôn a dwi'n ateb de, chos di hi, mae bod tro'n positif, so byth ni wedi yn drwg efo Nicky. Mae bod tro'n ffantastig, Nicky. Da ni ffrindiau efo un yn rofal, so mae'n gret. Ac uh, wnaeth hi sôn am, wel, o'n i'n meddwl wneud yr documentary yma lle, um, beth ti'n feddwl, champion, dyn, be oedden nhw isio oedd, oedden nhw isio um, straeon personol hefyd, dyn nhw'n gofyn sy'n yn gallu gwneud dan bach yn eich di ar dialysis, a wedyn gofyn pwy arach sy'n, ynddo, dyn ni si o grynu, lle sy'n nhw siarad fod John Watkins achos bod o wedi gwrthod hedfan um, a hyd i oes, ac oedd o wedi deutha i a pob arall na i mond hedfan. os yym os 'di Gaernarfon mynd i Ewro. A felly o'n i o'n i'n tynnu ar i wraig o Fiona yn yy a- ar ffordd i Belfast yn deud so ma' 'di prodi 'dach chi 'di prodi ers deg mlynedd rwbath efo Ffiona a ma' 'di gwrthod bob blwyddyn mynd i ffwr' a ma'n mynd efo ni efyd medda fo ynde? Ag o'dd 'i o dwi'n gwbod ond nath o'n i deud ar ffor adra wrthyn nhw de gynno fo ddim excuse ŵan i i i beidio mynd i ffwr' dramor hefo hi am holiday ŵan nag oes? All inclusive John Watson come on. Ond o'dd y dogfen ei hun o'dd o'n grêt. Yr unig peth o'n i o'n i'n teimlo yym o Drogia, Siôn a Rhys nath yym ffilmio hwn, oedden nhw'n wych, ac oedden nhw'n rhan o'r siwrna hefyd sdi, oedd hi'n gret gweld nhw o gwmpas yn doedd Begw efo'i efo'i camera sydd felly. Yr unig peth rhaid fi ddeud, o'n i siomedig bod Ysbyty y Rec heb dangos yr bob dim, yr pedwar yr pedwar yy docu- t'mod y pedwar episode mewn ffordd, pennod, yym hwnna sy ar YouTube achos Dwi wedi gweld, dwi am fod yn controversial wan, ond dwi wedi gweld pethau ar S4C dros y blynyddoedd. A dwi'n meddwl, be di hwn, ie? Ti'n dwi'n meddwl, dwi'n siŵr iawn, dwi'n hwn, de, pethau eich ar sy'ch ti'n meddwl hwn yn od, ond mae rhaid bod yn farchnad iddo fo, de. A wedyn, mae yna glwb sy'n yn glwb wir, wir clwb Cymraeg yn y, yn y ardal mwyaf Cymraeg yn Gymru, yn mynd ar ei adventure gyntaf i Ewrop, a dyn nhw'm yn gweld hwnna digon da i i rhoid ar y teledu yn ei gy- yn ei gy- t'mo' yn gyfan. O'dd o'n ffantasti- paid a ga'l fi wrong o'dd o o'dd o'n wych gweld o dros 'Dolig ac o'n i'n me'wl ffor' o'n nhw 'di neud o ydi gwasgu petha jyst i'r gem Crusaders mewn ffor'. O'dd o'n grêt. O'dd o'n dda. Ond yym ia o'n i o'n i jyst teimlo o'n i dipyn bach siomedig bo' nhw'm 'di meddwl digon ohonan ni i ddanos yy yy
Helo?
Dwi'n meddwl ni wedi colli Paul yn deithio nôl mewn eiliad nawr, gobeithio. Na, ni, dwi'n dal yma.
Mae yma. Na, mae iawn. Official complaint. Mae'n rwy'n Paul. Mae'n rwy'n esbyd Ie, esbyd yr ect i tynnu'r plwg. Right. Na iawn. Wel, dwi wedi bod yn siarad i cwpl o bobl cyn recordio heno. Uh, mynd i cael cwpl o gwestiynau gen o'r cefnogwyr. Rai eisiau hmm. dod straight at y ti, Paul. Maen nhw eisiau gwybod beth wyt ti'n meddwl am y pedwar clwb EFL. Y syniad ma o'r pedwar clwb yn yr EFL yn cystadlu yn Cwpan Cymru, sy'n uh, hot news ar y funud, ynddo e? Reit, dwi eisiau dweud hyn wan, a dwi'n gwybod bod fi wedi dweud bod pethau off limits, de, ond Dwi 'di gael slap on the wrist gin yr FAW yn barod, oherwydd es i ar Twitter deud dwi dydw i ddim yn yym cytuno efo hyn, achos mae'n cymryd un yym spot European wrthon ni. Ond, wedi siarad efo yy efo Jack Sharp, yym dwi yn gweld yr ochr arall o'n i hefyd ŵan, so dwi dwi'n dal yn ôl, ddeud y gwir, efo be dwi'n teimlo amdano fo, tan dwi'n clywed mwy am be sy am ddigwydd a be mae o'n golygu i ni fel clwb ynde. Dwi wedi clywed bod o hefo'r noddwyr yym a arian teledu dwi wedi clywed bod o werth dipyn o bres i bob clwb. Mae'r Mae 'na sôn ma'n yy o' 'na sôn ar Twitter heno 62,000 neu beth ond dwi wedi clywed bod o'n lot mwy na hynna. So dwi'n... Achos ni'n clywed hefyd bod um, y clybiau, yr Cymru Premier, unanimously support, na. felly di hwnna ddim cweit yn wir felly na. Na, dwi'n meddwl, nes i fethu mynd i'r cyfarfod gyntaf at aelod arall o'r bwrdd yna. Um, ac nath nhw ddod yn ôl te a dweud, be oedd o, um, ond dwi'n meddwl na bot allan o siof hans efo, mae'n edrych fewn mwy iddo fo, ia, iawn. A dwi'n meddwl, um, dwi'n meddwl mae'n gret i, i edrych fewn iddo fo, achos da ni'n gwybod, ti'n gwybod os di am fod yn peth da heb edrych fewn iddo fo. Um, ond, ia, so, er fysa nhw'n cymryd un lle European wrthyn ni, a, a be rhaid i ni gofio, os fysa'r cwpan ma wedi bodoli tymor dwytha, sa ni'm di ca'l, sa ni'm di mynd i Ewrop ella de? Ynde? Ie, so, un ffordd o weld honna di'r cwestiwn, honna di'r cwestiwn mawr ynde? Uh, ti'n bod, lle mae'n gadael y clybiau fel ni yn yr uwch gyngrair de? Ond, be dwi wedi clywed ydy bod o werth lot o arian i ni, i bob clwb. Um, so dwi'n meddwl bod o werth edrach ar, ond dyda ni fel clwb ddim wedi dweud bod ni, bod ni'n gytuno fo, ond da ni'n, dwi'n meddwl bod yna neb yn Mae'n anodd neud barn arno fo tan dan ni'n clywed be di'r gwybodaeth iawn de. So dan ni isio mwy o gwybodaeth i di gwir. Ac Digon teg. Ia, fel da chi'n deud, deud Paul, da chi wedi bod yn cefnogi dre wan ers, ers sawl blwyddyn lle. Um, yn eich amser chi yn, yn gwylio'r clwb, um, pwy, pwy, pwy oedd yr, yr, yr chwaraewr gorau da chi er, er, erioed di gwylio? Iawn, wel, na i ddeud, heb os, y cof i Messi. Y darn Thomas. Does sam, sam dwy waith amdani. Um, dwi, o'n i digon lwcus i gweld y tîm FA Cup um, 1986, 87, tîm John King. A Ray Woods, Ray Woods ar y uh, right wing, um, the seven ar ei gris a am chwaraewr. A Nes i weld o unwaith wrth adael yn dre, tro pan nes i weld o tro wedyn oedd pan oedd o um, yn chwarae yn Anfield i Coventry um, yn erbyn Lerpwl. Dyna fe'n sydd oedd o, oedd o'n Premier League player wedyn. Um, so fo oedd hoff chwaraewr fi am blynyddoedd, a oedd o dipyn o chwaraewr. Ond dwi'n meddwl, Wrth ystyried am faint o hir mae Darren wedi bod hefo ni, a be mae o wedi, yym, be di'r gair, o, gair Saesneg, achievio, be mae o wedi rhoi i ni fatha clwb, y pethau mae o wedi curo, y gôls mae o wedi sgorio, mae o wedi, mae o wedi chwarae dros 400 a hanner o weithiau i'r clwb dwi'n meddwl ŵan, yym, heb, 'sam os. Mae o'n gallu gwneud bob dim dydi? Yym, a bydd yn od efo Darren, yym, rwbath bersonol 'di hyn, yym, pan nath o seinio i ni, yym, o, 'dan ni'n mynd yn ôl lot rŵan, yym, tua deuddag blynedd yn ôl, tro cynt-, ia, o'dd o hefo ni yn hogyn ifanc yn seventeen, gath a- nath o ddod ar wrth y sub a wedyn nath y oedd hogia ch- lleol ddim yn ga'l chwara teg adeg yna, wedyn nath o adal ni i fynd i Llangemni dwi me'wl. A nath Lee Dixon dod â fo'n ôl, Lee Dixon 'di bod yn rheolwr Iddo Fo yn Llangemni, nath Lee Dixon dod yn ôl a dod â fo i fewn A yym mi oedd Darren hefo ni am tua pum mlynedd heb ddeud helo i fi dwi isio. A fi fi oedd yn neidio achos yy achos oedd o mor swil, oedd o'n cael ei wneud yy cyfweliadau yn y byd, oedd o'n osgoi i fi de. so yym ond erbyn ŵan yym dan ni ia, 'swn i'n licio deud bod ni'n ffrindiau ac yy wna i ddeud rywbeth arall amdano sut berson ydy o. Pan oedden ni'n dod yn ôl o yym Belfast yym ac o'n i o'n i'n lwcus ges i fynd â yym swtces efo fi ynde, a dwi'm yn meddwl bod 'na neb arall 'di neud ond oedd gen i stwff efo yym iechyd efo chi ac oedd o'n dod ŵan, oedd y swtces yn dod fyd a wnaeth Darren pigo'r swtces wnaeth o gafael ar llagiau fi ac un o'r bag ei hun a cerdded efo nhw i'r bys, oedd o oedd o ddim yn gadael fi mynd â'r swtces. Mae'n dweud, ti ddim yn mynd â fo. Mae'n meddwl, no wê, dwi'n mynd â fo i chdi. A 'na chdi, dyna 'di'r teip o hogyn. A dyna pam mae pawb yn licio fo. Mae o'n hoffus ac yn hwylus ac am chwaraeon e. O, yym, yndi. Ac os os oes 'na rywun unrhyw dro 'di bod yn legend, fatha maen nhw'n deud de, i Gaernarfon, fo 'di o de.
Gret. Cofi Messi, the legend. Yeah. Uh, ni wedi cael un cwestiwn arall fan hyn nawr i gloi fan hyn. Beth yw'r chance o gael minibus, uh, Paul? Beth yw'r chance o gael minibus i'r chwaraewyr, i'r academy ac i'r fans? um, A ti fel amdano fe? Minibus, minibus i'r chwaraewyr, ta, i'r academy ti'n sôn dan? Wel, dwi'n meddwl, dyna'r cwestiwn sydd o mewn. O, wel, Sorry, dwi'n meddwl sorry, mul- plant. mul- multi, multi, uh, multi-use Ie, yeah, mul- minibus, dwi'n meddwl, Paul, yw'r Multi-use, syniad. ie. Dwi, dwi, dwi, dwi'm yn gwybod, fel dwi'n dweud, mae, um, dwi'n gwybod faint o minibus. gyda- Da ni wedi dros, dwi a Def Cavanagh, yr Academy, Head of Academy, da ni wedi trafod gan minibus um, dros y blynyddoedd. Ond, Just, ond ella sy'n ni'n prynu un sy'n ni'n llogi yn de. um, Ond it's... mae jyst y cost y pethau ydy o. Yym, ia, so dwi'm yn deud na a dwi'm yn deud ia ydy'r chances. 'Swn i'n licio gael un fatha pawb arall, ond ma' raid i ni... ma' raid i ni wneud yn saff bod assets ni ar y cae hefyd, os 'di hynna'n 'neud sense. Yym, achos y peth dwytha 'dan ni isio 'neud ydy mynd yn ôl, mynd tu ôl i bob- i timau eraill. Yym, dwi isio ni, t'mod, dwi isio ni cystadlu am y chwech Am y top six 'na, bob tymor yn does? Ddim jyst tymor dwytha, tymor yma, tymor nesa efo'r arian sy gynnon ni wan. Na, bendant. 'Da ni isio cario mlaen. Ond dwi 'di deud hynna, t'mo, os fysan ni'n gallu afforddio minibus fory, 'swn i'n ga'l o. Yym, ond dwi yn ga'l o, mi newn ni edrach arno fo. Mi 'na i siarad hefo'r bwrdd, a mi gown ni weld Um, yr unig beth ydy, os da ni'n cael, y cwestiwn sy'n ni'n gofyn ydy, os da ni'n cael minibus, a bod y supportio, a sy'n ni, sy'n bod os y supportio sy'n mynd i gem sy'n wefel, os sy'n gret, pwy fes yn dreifio fo? Ie, yeah, hwn i ffeindio allan. Ie, cyswn ni'n mynd i. Ie, ie, all right, ie, oce, na, sy'n cynnig hwnna rhan o'r package na, just uh, supply only, ie. Ie, ie, ond ie, mi'n o'n i drach yno, dwi'n gaddo, um, sy'n ni'n byth yn dweud na. am y bysau'r cefnogwyr yn gofyn, so, ie. Yeah.
Gret, diolch yn fawr. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod i ben nawr yn uh, penod drif un o Cofi Cast. Diolch yn fawr i chi eich dau am uh, cymryd rhan yn dweud, a wedyn diolch yn fawr i bob un sydd wedi bod yn gwylio ac yn gwrando hefyd, a fe rhaid chi sticio gwmpas, gos bydd lot fwy o Cofi Casts gyda gwesteion gwahanol yn dod yn fuan iawn. Felly, diolch yn fawr, up the Cofies.
Diolch i chi.